Хәерле кич, кадерле дуслар! Чаллы телевидениесе үзенең яраткан тамашачыларына тагын бер яңа проект тәкъдим итә. Без аны Йолдызлар балкышы дип атадык. Чаллы төбәгендә үзенең фидакарь хезмәте һәм таланты белән йолдызга тиңләрдәй шәхесләр элек тә яшәгән, бүген дә бар, киләчәктә дә булачак. Тапшыруыбызның максаты әнә шул йолдызларны барлау, исемнәрен халыкка җиткерү, Аларның якты гамәлләре балкышында яшь буынны тәрбияләү. Алар төрле өлкәләрдән булачак, төзелеш һәм КАМАЗ заводларыннан, мәгариф һәм әдәбият, сәнгать дөньясыннан, фән, спорт һәм сәламәтлек саклау өлкәсеннән. Бүген Йолдызлар балкышының тәүге чыгарылышы. Безнең беренче йолдызыбыз, инженер-төзүче, галим Рауил Галимҗан улы Галиәкбәров. Аны сайлавыбыз очраклы түгел. Чаллы төзелешенә зур хезмәт куйган мөхтәрәм шәхес ул. Туган елым 38 нче елгы икенче июль ае. Олы Тархан Тәтеш районындагы зур авыл. Әти-әниегез кемнәр? Әти председсоветые, әни домохозяйка, җиде бала үстерде. Тормыш иптәшегез кем? Гаиләм Тәнзилә ханым Саримова. Әтисенең фамилиясе буенча Саримова Тәнзилә Бариевна. Инженер-строитель. Белемегез? Белемем югары. Мәскәү политехник институт бетердем. Центральный институт төзү конструкцияләре буенда аспирантура бетердем. Фәннәр кандидаты. Тормыш девизыгыз? Бирешмәскә. Ике километр ярым булды, биш минутка. Уртача скорость, бер километр ике минутта. Рекорд бу тренажерда 38 километр 76 минутта. Берүз шушыннан төшмичә, кузгалмыйча. Мин шөгыльләнәм бирешмәскә. Беркемгә дә бирешмәскә. Көч буенча да, эш буенча да. 95 дигән планкам бар минем, 95 кә яшәргә. Шуны үтәр өчен хәрәкәт кирәк. Бу җәйдә Равил Галиәкбәров җиденче дистәсен тутыра. Әле егет килеш, егерме яшендә үк маяк җитештерү берләшмәсендә көчле радиация нурланышы алган ул. Ярты гасыр каты авыру белән көрәшеп яши, әмма зарланмый. Башка инвалид иптәшләргә, олырак кешеләргә тәкъдим итәм, шул хәрәкәтне ташламаска, яшәрләр өчен, исәнлекне саклар өчен. Иртәнге күнегүләр тәмам. Эшкә китәргә вакыт. Кама политехника институтының төзелеш факультетында укыта Рауил Галимҗан улы. Үзе кебек югары белемле төзүчеләр, фәнни хезмәткәрләр әзерли. Тормышыгызның максаты? Яхшы, көчле, акыллы инженерлар хәстәрләргә.

Яшь буынна соискателем бар. Оештырырга уйлап йөрибез студенческий научно-исследовательский кружок. Хәзер төзелештә иң зур проблема нинди? Төзелеш өлкәсендә иң зур проблема бүген цемент җитми. Бүген җитми стеновый материаллар. Шул проблема турында без эш алып барабыз үзебезнең лабораториядә. Бу көннәрдә эше тыгыз Рауль Галиәкбәровның. Студентлардан имтиханнар кабул итә. Сиңа уңышлар! Төзү эше бик катлаулы эш. Белем кирәк, төпле белем кирәк. Һәрвакыт шулай уверенность үзеңне, яме! Төзелеш технологиясе буенча өч фәннән укыта Рауль Галиәкбәров. Бу өлкәдә аның белеме дә, тәҗрибәсе дә искиткеч зур. Күп еллар Чаллының төзелеш материаллары җитештерүче иң эре ЗӘП һәм КПД заводларында директор урынбасары булып эшләгән ул. Бу предприятиеләр яңа шәһәр салынган иң катлаулы чорда эре панельле йорт детальләре җитештергәннәр, тулы куәтләрен эшләп, бөтен төзелешне өзлексез тәэмин итеп торганнар. Элеккеге төзүче, хәзерге галимнәр өчен шәһәр төзелеше бүген дә көнүзәк мәсьәлә. Яңа материаллар уйлап табу, төзелешнең сыйфатын арттыру юлларын эзли алар. Рауль Галиәкбәровның үзенең утыздан артык рационализаторлык тәкъдиме бар. Ул укытучы буларак та, галим буларак та, тәрбияче буларак та студентларны, менә аларны әзерләүгә бик зур өлеш кертә, студентларны әзерләүгә. Үзенең тәҗрибәсе белән уртаклаша ул яшь коллегалары белән. Мин завказлар буларак та аның ярдәмен бик сизәм. Бик күп очракларда ул әйтеп җибәрә, менә проблемаларны чишкәндә булыша. Шуңа күрә аның авторитеты бик зур Кампида. Иң соңгы казанышыгыз? Иң соңгы достижение, яңа материал уйлап таптым. Күптән уйлап йөргән яңа эффективный материал, гипс карамагында. Чаллы төзелешендә иң кызыклы шәхесләр? Беренчесе академик Борис Рафаилович Рубаненко, икенчесе бик зур строитель Батя. Евгений Никонорович Батанчук, икенчеке беренче секретарь горком партии Рәис Киямович Беляев. Чаллының киләчәге. Ак шәһәр, матур ак кала, Рубаненко күргән, күзенә күренгән кебек, ак камыдан ап-ак шәһәр булып Алыр дим мин аны. Эштән соң шәһәрне урап кайтырга ярата Рауил Галиәкбәров. Меңләгән төзүчеләрнең, шул исәптә үземнең дә өлешем кергән, шуңа якын миңа Чаллы, ди ул. Бүген Рауил абыйга без дә иярдек. Аның җитәкчелегендә төзелгән йортларны, мәдәни-социаль объектларны күрдек. Дистәләгән, йөзләгән алар шәһәрдә. Һәрберсен намус белән, озак еллар халыкка хезмәт итәрлек булсын дип, яхшы итеп төзедек быел. Әнә, нигезе нык булгач, күпме еллар торган Түбәтәйне Кама кунакханәсендә төзеп бетерергә телиләр хәзер. Бу, беренче биек бина Татарстанда, дип әйтсәк тә, яңылыш булмас. Егерме дүрт катлы, биш йөз алтмыш дүрт Урынның гостиница Кама дигән исеме бар аның. Бик сыйфатлы, аның аста өч этажы бар, технический. Ул самоварга ошаган. Аның уртада жаровница кебек, ядро жёсткости дип атала, аның тирәсендә торак

конструкцияләре бар, аларга съемный сердечниклар, беренче Союзда шундый агрегатлар Хуҗалыгына проектировать иткәнең и көн саен планеркага уздыралар ди Марат Шакирович анда. Рәхмәт әйтергә кирәк төзүчеләргә, Филимоновка Виктор Петровичка, Мочаловка, Эрнст Гариевич Николаевичка һәм эшчеләргә, алар аны тырышып беренче дән башлап, нульдән башлап шур җиткерделәр. Ул унбер катлы фундаментта, унбер метрлы катлы фундамент тутыра. Аның хозблогы бар. Ул аерым тора ала торган торак гостиница. Яраткан бәйрәмегез? Яңа ел. Яңа елда карчык тутыра тавыкларны матур иттереп, тәмле иттереп, ләззәтләнә ашап, туганнар белән баян белән җырлар карчык мине бик җырлый. Аның җырларыннан башка җырларны мин тыңламыйм да. Аның кебек елатып-елатып җырлаучылар юк. Бик әз. Яңа ел. Кайсы илне, кайсы шәһәрне яратасыз? Татарстанны бик яратабыз. Казаныбызны элеккеге борынгы культураны сетер өчен яратабыз. Чаллыбызны яратабыз, үз хезмәтебез кергәнгә яшьлегебез шушында узган бар. Бүген без Төзүчеләр йолдызлыгында Рауил Галиәкбәров йолдызын кабыздык. Ул яшәү мәгънәсен үз төбәгенә, үз халкына хезмәт итүдә күрә. Шушы изге максат белән бәхетле ул.